Michelin. Sandra Healy Vassallo. Illustrat minn Susanna Rumis. Michelin tifel li, bħal tfal oħra, Daqqa kwiet u daqqa jaqla' l-inkwiet. Tifel li jħobb jagħmel ħafna affarijiet. Jilgħab bil-ballun, imur ħdejn il-baħar, jagħmel il-kastelli tar-ramel. Jimxi ma' missieru? Jiekol xi ġelat jew xi pizza? U jħobb il-kotba. Jieħu wisq gost meta, qabel jorqod, xi ħadd jaqralu storja u hu joqgħod jisma' u jimmaġina. Imma l-aktar ħaġa li Michelini ħobb jagħmel hi li jistaqsi. Mikelin il-ħin kollu jistaqsi. Min hi l-isbgħa muntanja fid-dinja? Meta nikber se jkolli mustaċċi jien jiġri iktar. Kelb jew qatt għaliex ma nistgħux naraw wara l-kantuniera kif isir isħaq? Kemm jista' jtir fl-għolja l-ħlum? Għaliex il-ħin dejjem sejjer 'l quddiem? Għaliex il-weraq tal-pjanti ħodor? Teżisti rota kwadra minn fejn jiġu r-rizzi? Kemm hemm naħal fid-dinja? Għaliex l-għasel ħelu mhux miela? Aħna nistgħu ngħixu 200 sena, il-ġemel kif jista' ma jixrobx għall-ħin? Għaliex fis-sajf idum ma jidlam? Għaliex il-karotti tajbin għalija?
Għaliex in-nemel ma jaqax meta jimxi mal-ħajt? Fejn jiġi l-iktar? Kelb jew qatt għaliex ma nistgħux naraw wara l-kantuniera kif isir jisħa? Dejjem sejjer hekk. Imbagħad meta missieru jaqralu l-istejjer qabel l-irqad, mur oqgħod bil-mistoqsijiet tiegħu.
Għaliex ma qabdietx u nniżlet weħidha l-prinċipessa mit-torri? Għaliex dejjem il-lupu jkun kattiv? X'jiġri minnha l-mara tal-ġgant wara li Jack joqtol il-ġgant?
Kif item l-istorja, missieru jixtieqlu l-lejl it-tajjeb u jipprova joħroġ inkiss inkiss mill-kamra. Imma fil-pront jerġa' jinstema' Mikelin.
Veru li l-qamar għandu wiċċ? Kif qed narawhom il-kwiekeb jekk qegħdin miljuni miljuni u miljuni ta' snin il-bogħod?
M'għandniex xi ngħidu. Missier u ġieli ma kienx ikollu ħin, jew aptit, jew saħħa jirrispondih. Xi kultant, lanqas tweġiba ma kien ikollu.
Mikelin, issieqaf, daqshekk għal-lum, jekk jogħġbok.
Ix-xoffa t'isfel ta' Mikelin bdiet tirtot. U għajnejh intlew bid-dmugħ. Meta ra hekk missieru tħassru u qallu, Mikelina, ħa ngħidlek x'nagħmlu. Ikteb il-mistoqsijiet tiegħek fuq biċċiet tal-karti u ħallihomli fejn narhom. Nirrispondihom ftit ftit. Imma mhux illum. Tajjeb hekk?
Xoftejn Mikelin iċċartu fi tbissima. U għajnejh xegħlu. Hekk għamel. Tar mis-sodda, ġab lapes u pakkett karti kull kulur. Imbagħad sab post tal-kwiet biex jiftakar kulma kellu x'jistaqsi.

Beda jpoġġihom kif qallu l-papà. Fejn isibhom? mal-bieb tal-kamra tal-banju kien hemm. Min jgħod waħdu, xorta jgħalqu l-bieb tal-kamra tal-banju?
Mal-kalzetti, il-papa sab.
Minn xi xini magħmula l-qawsalla.
Fuq il-kompjuter sab. Għaliex donati kollha ġam biss fin-nofs?
Anke n-nanna max-xalla sabet.
Għalfejn għandek idejk imkemmxin?
U Mikelin il-ħin kollu jaqbeż u joqmos. Issa sar il-ħin li tirrisponduni! Issa tajjeb?
Għaddiet ġurnata, tnejn, u l-mistoqsijiet fuq il-karti baqgħu mingħajr tweġiba. Il-ħadd filgħodu Michelin qam aktar kmieni mis-soltu. Bħal qisu xi ħaġa ġelitu jinżel isfel meta kulħadd kien għadu rieqed. Mar dritt ifittex il-karti bil-mistoqsijiet. Kif resaq qrib, berra għajnejh u ġibed nifs il-ġewwa. Taħt kull mistoqsija kien hemm miktuba tweġiba, uħud b'kitba pulita, oħrajn ftit iżjed imħarbxa.
Grazzi, grazzi, baba! Ftakart li ġab il-mistoqsijiet! Mar jiġri jqajjem lil missieru, imma dan nofsu rieqed gergirlu. Michelin, x'inti tajt dalgħodu? Jiena ma rrispondejt xejn. Għedtlek, issa kif għedtlek meta ikolli ċans inweġibhom, imma Mhux illum, forsi għada, nista' naraw.
Mela, min kiteb it-tweġibiet?
Mikelin dakinhar reġa' kiteb mistoqsijiet ġodda fuq iżjed karti kkuluriti. Waħda mill-mistoqsijiet kienet, Intom min intom li qed twieġbu l-mistoqsijiet tiegħi?
Bil-lejl għamel sforz kbir biex jibqa' mqajjem. Ried ikun jaf min kien qed iwieġeb u okkażjoni bħal din mhux ta' min jitlifha. Meta d-dar kienet kwieta, niżel inkiss inkiss b'torċ żgħira f'idu. Kemm kienet tidher differenti d-dar bil-lejl? Mikelin intasab bil-qeda fuq is-sufan u qatt jistenna, jistenna, jistenna, jistenna.

Wara ftit, ħass bħal xi ħadd itaptablu fuq driegħu. Dawwar wiċċu u ra fata tina ċkejkna ċkejkna, bħal dawk li kien jara fl-istampi tal-ħrejjef. Wara ftit, resqet fata tina oħra, tixbaħha ħafna. L-ewwel waħda kellha punt interrogattiv kbir fuq il-flokk. U l-oħra kellha kokka. Mikelin għorok għajnejh.
Jien jisimni Mistoqsija. Qalet l-ewwel fatatina. U jien jisimni Għerf. Qalet l-oħra.
Aħna aħwa.
Meta rajnik daqstant kurjuż li tistaqsi u titgħallem. Ma stajniex ma niġux ngħinuk.
Il-fatatini tbissmulu u bdew jiktbu t-tweġibiet fuq il-karti. Mikelin bilkemm seta' jemmen lil għajnejh. Tajt kien qed joħlom? Jew veru kienu qegħdin hawn dawn it-tnejn? U hekk qattaw parti kbira mill-lejl. Huma jiktbu jwieġbu u Mikelini segwihom. Lada filgħodu, il-papa sab lil Mikelin rieqed fuq is-sufan.
Mikelin, inti rqattaw? Jew x'affarijiet huma? Mikelin tbissem, ma qal xejn U beda jħares 'l hawn u 'l hemm ifittex lill-fatatini. Imma dawn ma kienu jidhru mkien. Dakinhar, meta ġie lura mill-iskola, sab lin-nanna taqra l-mistoqsijiet u t-tweġibiet fuq il-karti. In-nanna qaltlu. Mikelin, inti għandek teżor. Titilfux. X'inhu dan it-teżor, nanna? Il-kurżità.
Inti għandek il-kurżità biex issir taf. Di, żommha Mikelin, ibqa' staqsi u staqsi u staqsi. Taf xi jgħidu hux? Il-mistoqsija oħt il-għerf. U ma' dan il-kliem, Mikelin tbissem. Mur għidilha lin-nanna li hu kien jaf eżatt min kienu, mistoqsija u oħtha Erf.
Mikelin qatt m'għandu kwiet, għandu wis mistoqsijiet. Jiena żgur ma nitlifx ħin, dejjem sejjer kif fejmin. Mikelin istaqsini għax irid risposta, ma jridx idejjaqni ma jagħmilx għal tapposta. Jien dejjem inħeġġu b'qastaqsi sabiħ Tagħmli xi domanda, jgħidilek parir. Kif tirrispondilu xi mistoqsija wara sekonda għarhom ġejjin mija. Jien Mikelin u m'għandix kwiet, għandi wisq mistoqsijiet. Jiena żgur ma nitlifx ħin, dejjem sejjer kif fejn min. Ser nibqa' nistaqsi għal eternità għax għandi dan id-dom jismu kurżità!

Hello tfal, kif intom? Għadkom kif rajtu Mikelin, ibbażat fuq dan il-ktib ta' Sandra Hili Vassallo li hija l-awtriċi u li qiegħda hawnhekk miegħi llum u li ħan nitkellmu magħha ftit aktar tard. Il-produzzjoni li għadkom kif rajtu hija parti mill-Festival tal-Ktieb li jiġi organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Is-soltu forsi xi ftit minnkom forsi ġieli ġew hawnhekk f'Dar il-Mediterran fejn waqt il-Festival tal-Ktieb li sar fis-snin li għaddew kienu jkun hawn ħafna stands bil-kotba, ħafna attivitajiet, ġieli jkunu kien hemm it-teatru, naraw xi reċti bbażati fuq dawn il-kotba. Din is-sena kellna nagħmluhom kif rajtuhom intom fuq screen imma m'hemm x'tagħmel. Nispera li xorta ħadtu pjaċir. Hawnhekk għandi miegħi lil Sandra Hili Vassallo. Issa, mela, ejt hello li tfal u mbagħad nibdew ngħidulhom daqsxejn fuq kif ktibtu Mikelin. Ok, mela hello tfal, jiena veru qed nieħu gost li qiegħda hawnhekk u li qegħdin tisimgħuni u li qegħdin naqsmu din l-esperjenza flimkien ukoll ma' Antonella. Grazzi. Sandra, inti kif ġietek l-ewwel idea biex tikteb dan il-ktieb Mikelin dwar dan it-tifel? Ok, mela, inti x'taħseb? Kif ġietni din l-idea? Ħa nibdew bil-mistoqsijiet qisna. Iva, iva.
Jistaqsi ħafna mistoqsijiet. Jistaqsi ħafna. Mela, jiena personalment din l-istorja kienet ilha tberren ġo moħħi minn meta t-tfal tiegħi kienu għadhom żgħar. Għaliex kienu jistaqsu ħafna affarijiet u anki mill-esperjenza tiegħi meta mmur fl-iskejjel bil-kotba l-oħrajn ukoll ikun hemm ħafna tfal li jkollhom mistoqsijiet u jkunu jridu anki jiġbdulek l-attenzjoni u jgħidulek dak li jkollhom ġo moħħhom. Allura ħsibt li jkun hawn storja anki fuq dan it-tifel illi jistaqsi dwar kollox dak li jara u dak li jħoss u dak li jisma'. U dawn il-mistoqsijiet li nsibu ġo dawn il-ktieb, ġieli saru lilek direttament jew ftit minnhom ivvintajthom jew ftit minnhom ġieli għamluhomlok? Iva, iva għamluhomli, għamluhomli dawn, jiġifieri meħudin mill-esperjenza personali. Tajjeb.
Il-karattri, mela għandna lil Mikelin li huwa tifel, għandna lill-missier u mbagħad għandna lin-nanna wkoll, kif iddeċidejt illi tikteb dwar dawn il-karattri partikolarment? Hekk, għax għad speċi hawn familji differenti u hawn ikollhom komponenti differenti fil-familja u għad mill-aħħar dan il-Mikelin ħajkollu l-papa u jkollu n-nanna li huma bil-familja tiegħu u hawn il-qattus ukoll illi inkluditu anki il- l-illustratriċi fil-fatt Susanna Rumis li huma parti mill-familja ta' Mikelin. Ekku.
Għajdilna ftit dwar il-proċess kif jaħdem mela aħna għandna dan il-ktieb, ħanurikom ftit tfal mela intom daw l-illustrazzjonijiet aħna tajnihom il-ħajja, għamilnihom għamilnihom bħal isu film jew xi ħaġa teatrali u rajtu għantom fuq screens. Jiġifieri ispirajna ruħna minn minn dan. Però użajna ftit minn dawn l-illustrazzjonijiet, pereżempju użajna Użajtu tan-nemel.
din il-biċċara tal-karotti. U tal-karotti.
em, Ġifieri qtajni hawnhekk u tfajna lil Mikelin l-attur. eħe, eħe. Użajna din il-biċċa hawnhekk bin-nemel u r- u u l-animat a- a- animajna daw in-nemel għamilnihom jiċċaqalqu Iva, u- iva. u lil Mikelin li hawn hawnhekk għamilnieh it-tifel ta' vera, ġifieri użajna ftit minn dawn l-illustrazzjonijiet. Eżatt. Em, Però qabel xejn għidilna kif inti ktibt l-ewwel storja. U mbagħad l-illustratriċi pinġieta l-istorja. Iva, hekk ħadmet. Hekk ħadmet, hekk ħadmet.
Fil-fatt jiena jiġifieri anki kif animajtuha intom oġbitni ħafna ħafna u żgur li tfal oġbithom ukoll għaliex qishom hekk, qishom l-illustrazzjonijiet hekk ħadu l-ħajja. U ara, jiena l-ewwel eh, nikteb it-test. U mbagħad il-Merlin Publishers jibatu il-traduzzjoni tat-test għax Susanna Rumis ma tafx bil-Malti allura jibatuilha bl-Ingliż. U mbagħad fl-immaġinazzjoni tagħha mbagħad hi tagħmel l-istampi ġifieri bbażat fuq dak li qed taħseb hi. U jkolli ngħid li malli rajthom mal-ewwel ukoll kienu għoġbuni u anki t-tifel hekk kien mal-ewwel kif kont immaġinajtu jien. U jkolli ngħid anki li l-verżjoni animata għoġbitni ħafna wkoll. It-tifel u l-missier u n-nanna veru ħelwin. Ma nafx hux qed tagħrfuni, ma nafx forsi x'qed jagħrfuni imma. Ngħidulhom.
Ngħidulhom. Ngħidulhom, ejja ngħidulhom.
In-nanna kont jiena, bil-kostum u bil-parrokka. Però differenti, eh, nista' ngħidilkom. Tgħidu lil ħadd. Le, le, di bejnietna.
Bejnietna. U differenti u ma tindunawx. Ma nafx, forsi ftit indunaw. Forsi ftit indunaw, ftit indunaw. Aħna li jkolli ngħid huwa li konna Konna tim ta' nies ovvjament li għamilna din il-produzzjoni li għadkom kif rajtu, ħdimna l-aktar jiena u Mikhail Basmajan illi meta qrajna dan il-ktieb għoġobna immens, għoġbuna, għoġbitna l-istorja kif ukoll l-illustrazzjonijiet, jiġifieri proset Sandra, u aħna spirajna ruħna direttament mill-ktieb, jiġifieri l-istorja l-ewwel nett ħallejniha kif inhi, jiġifieri jekk intom tixtru dan il-ktieb u taqrawh tindunaw ukoll illi huma vera simili. Anki l-kuluri u l-ambjent, vera għoġbitni. Ġifieri inti indunajt għaliex indunajt ippruvajna nżommu mal-ktieb, ġifieri meta ħarisna lejn l-illustrazzjonijiet għedna pereżempju mela ħa nużaw daw il-kuluri li huma vera jgħidu li ħajkunu interessanti. Jidher ħabb ħafna l-kuluri, eh, ġifieri. U din kienet ħaġa li qedtilha lill-illustratriċi pereżempju. Laqqas, laqqas, isa kienet qed taqrali moħħi fil-fatt. Li però anki naħseb jien anki bħala stejjer hekk huma kkuluriti u bħala bħala karattri u t-tema tal u fih anki fih anki ma ninsewx il-famużi karti kkuluriti. Il-karti kkuluriti.
Il-karti kkuluriti tal-mistoqsijiet. Dik minn fejn dik l-idea tal-karti kkuluriti? Dar għandi ħafna jiġru l-ħamdulillah. Naħseb. Biex niftakar u niżżelek biex niftakar l-affarijiet. Qatt m'għamiltha però tal-mistoqsijiet meta kienu żgħar it-tfal qatt m'għamiltha li nagħmilhom fuq il-karti. U li kif ġiet dik l-idea partikolari li jikteb il-mistoqsijiet fuq il-karti kuluriti? Għax kelli ħafna karti kuluriti fuq id-desk, fuq l-iskrivanija fejn kont qed nikteb. Veru, jkolli ħafna hekk jew forsi fin-notebook jew fid-diary hekk nagħmilhom biex niftakar Sabbat jekk niftakarx ma nafx, però kienu jgħinu. Għalina waqt li konna qed niffilmjaw ippruvajna li kull spazju li kien hemm fejn konna qed niffilmjaw nimlew bil-karti koloriti biex nagħtu din l-idea, provajna noħolqu sekwenzi interessanti, pereżempju meta Mikelin qed jaqbad il-karti minn fuq, qed jiktbuhom l-hom il-fatatini. Iġifieri ippruvajna. Żlinek mis-sema.
Eżatt, iżomm iż-żlien mis-sema, dawk kienu l-fatatini qed jitfgħuhomlu minn fuq u ippruvajna anke l-affarijiet li ħloqna użajna ftit il-kuluri li hawn, il-kostumi stess, il-kuluri, Jiġifieri, ippruvajna li l-ispirtu tal-ktieb noħorġuh kollu kemm hu u nkunu fidili wkoll lejn il-ktieb. Qisu l-ktieb bħal ħajja. Eżatt, il-ktieb bħal ħajja, hekk hu. Inħobbu nużawha din. Issa, kieku pereżempju jkun hawn xi tfal hawnhekk li jixtiequ jibdew jiktbu, Sandra, inti x'tixtieq tgħidilhom lil dawn it-tfal? Kif jistgħu jibdew? Mela, inħeġġiġhom ħafna għax hija xi ħaġa sabiħa ħafna u l-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu hija li jaqraw. li mhm. jkollhom naqra ċans hekk fil-ġurnata, jagħmluh iċ-ċans anzi fil-ġurnata li jaqraw jew forsi anki jgħidu l xi ħadd li jaqralhom u jkun jista' jaqsam il-ktieb magħhom ma jkollhomx forsi aptit jaqraw, jista' jaqralhom il-ktib xi ħadd ieħor. Mikelin hemm il-missier li jaqralu l-istejja, apparti li hop jaqraw ukoll. Eżatt. Ġifieri jista' jkun hemm taħlita ta' tnejn li huma. Żewġ affarijiet jew ftit u ftit qabel jorqdu jew mhm. fej ikunu u anki li jibdew anki jikdbu jekk ma jkun tiġihom idea jiktbuha hekk u ma jiddejqux juruha għal ħaddieħor. Ekku. U mbagħad kif jistgħu jiżviluppaw, pereżempju, eh, ikomplu forsi jistudjaw jew eh, x'taħseb inti? Jiena kien ngħidilhom it-tfal biex dejjem iżommu hekk għajnejhom miftuħin biex joqogħdu jinnutaw l-ambjent ta' madwarhom mhm. u n-nies li hemm madwarhom u hekk biex jinnutaw l-affarijiet biex imbagħad iniżluhom iniżżluhom u jkun jista' jiddiskutuhom ma' ħaddieħor. U naħseb tajjeb li jiktbu ħafna, ħalli mbagħad ikunu jistgħu jagħżlu. Iva, eżatt, eżatt, li jiktbu ħafna u anki jekk forsi jaħsbu li xi ħaġa mhix tajba u hekk, jiktbuha wkoll għax forsi llum ma ġietx tajba mbagħad l-għada jew wara ħafna dahab bħal meta jkun hemm anki l-futbolers pereżempju qed jittrenjaw, tittrenja llum u kulħadd insomma anki l-sportivi kollha mhm. jittrenjaw, jittrenjaw kuljum. Allura fil-kitba trid tittrenja kuljum ukoll. L-istess ħaġa li nista' ngħid jiena jekk intom tridu tsiru atturi jew ehm, tipproduċu jew tismi jew tkantaw, aħna n-nies kreattivi li ħloqna din l-istorja li kemm rajtu ukoll ħdimna ħafna u titkompli titħarreġ. Tajjeb, wasalna fi tmim din intervista, grazzi li Sandra Hegli Vassallo. Nfakkarkom li tistaw taraw il-produzzjoniet l-oħra li għanna għal-Festival tal-Ktib f'links li taraw fil-website tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktib li ktib.org.mt. Tistaw ukoll tixtruh dan il-ktib, sibu ukoll il-links u tistaw tużaw il-vouchers biex tixtruh dan il-ktib. Tajjeb, naħseb li issa wasalna fit-tmiem. Grazzi tal segwejtuna, grazzi lilek Sandra. Bye tfal. Ciao.